Eneňi ynjytma perzent. Awtory Keýik Umarowa. Bir wagtlar obanyň iň kaşaň jaýlarynyň biri bolan, häzir bolsa ýegşerilip oturan hütdüjik öýüň gapysy gaýda gaýmalyşykdy. Sülgün eje ýogalypdyr diýen ajy habar oba ýaýranda her kim Hä, görgeli, azap çekmeden dynypdyr-ow. Soňy gelmedi-de pahyryň diýip, Ahmyr bilen başyny ýaýkady. Öň gat-gat türkmen halylary düşelen myhman otaga üýşen oba aýallary enäni töwerekläp otyrdylar. Äpişgäniň döwlen gözüne dykylan köneje ýassyk sallam saçak bolup durdy. Ýere düşelen bir wagt Moskwa halysy diýip adalan halynyň reňki öçüp, agy garasyny saýgarar ýaly däldi. Ortada süýnüp ýatan enä has golaý oturan, Ýüz-gözleri uly ýaglyk bilen örtülgi aýallaryň ikisi gyzy, üçüsi-de gelnidi. Gözlerinden damja ýaş çykarman, agzynyň diýenini gulagy eşitmeýän bu heşerdeşlere obadaşlar soňabakan üýşürilişip başladylar. Wah, ýene-de ýekeje ýyl aramyzda ýaşan bolsaň bolmadymy käbäm? Bizi kime taşlap gitdiň, ejem jan? Syrdaşymdyň, boýdaşymdyň enesi. Dogrusy, Beýik Taňry bu mährem enäni ýalňyz ýaşamakdan, horluk çekmekden, kim bir okara nahar getirerkä diýip, gapa gözüni dikip ýatmakdan halas edipdi. Aslyýetinde, ol güzap görmeli enemidi? Onuň näme günäsi bolup biler? Bäş perzendi dokuz aýlap göwresinde göterip, ýagty jahana indirmekdemi? Gijeleriň şirin ukusyndan geçip, perzentlerini söýgülemekdemi? Ýa-da olara ak süýt, halal lukma berip, kemala getirmekdemi? Sülgün ejeler enemleriň goňşusydy. Adamsy kolhozda atly brigadirdi. Enemiň gürrüňine görä, ir ertir işe gideninden, gijäniň bir wagty öýe dolanýan eken. Öý-içerisiniň aladasy, Çagalaryň terbiýesi öý bikesiniň boýnunady. Çagalaryň ululary, erkek oglanlar, diňe mal-gara bilendi. Gyzjagaşlaryňam öýüň syr-süpürinden başga başarýan işi ýokdy. Onsoň Sülgün ejäniň enem bilen arkaýyn oturyp çaý içmäge-de eli ýetmezdi. Onda-da enem onuň bilen gürrüň etmegi gowy görerdi. Işli bolsa-da, gapdalynda oturyp, gümür-ýamyr edip gaýdardy. Oba gezelenje baranymda, enem meni-de ýany bilen alyp giderdi. Olaryň jaýy obada saýlanyp durdy. Içi-daşy arassa, howlynyň ähli zat tertiplije, ýerbe-ýer edilip goýlandy. Sülgün ejäniň elem süýjüdi. Men onuň gyzgyn çägä gömüp bişirýän işlekisini hezil edip iýerdim. Şäherli gyzym gelipdir. Men saňa gowy görýän işlekliňi bişirip bereýin diýip, dessine et dogramaga durardy. Enem gaýdyş bolansoň, menem oba kän barmadym. Aradan bäş-alty ýyl geçendir. Ýokary okuw jaýyna synanyşmaly bolanymda, enemiň ruhundan ak pata almagy ýüregime düwüp, oba gitdim. Ýol ulagyndan düşüp, ilki maňlaýymy dirän ýerim enemjanyň gubury boldy. Daş-töwereginiň ot-çöpüni arassalaşdyryp, bilenimden aýat-töwir etdim. Enem bilen hyýal gürrüň edip ep-esli oturypdyryn. Soňra gelnejemlere baryp, el goşlarymy goýdum-da, goňşy öýe ýöneldim. Ýöne Sülgün ejeleriň jaýyny görüp, birbada başga öýe gelendirin öýdüp, ikirjeňlenip durdum. Mellek töründen iki büküdip gelýän Sülgün ejäni görüp, Ünjim goşalandy. Kaşaň jaýdyr arassa howludan nam-nyşan ýokdy. Jaýyň diwarlarynyň suwugy gopup ýatyrdy. Howlynyň içi çalam çaşdy. Mundan bäş-alty ýyl öňem syrdam boýly, owadan ýüzli, basan ýerinden ot syçrap duran enäniň bili bükülip, egni çökäýipdir. Ol meni tanamady. Oba gyzlarynyň biridir öýdüp, zeýrenmäge durdy. Mäleşip, halys ýüregime düşdüler. Bir gysymjyk ot ýyg-da, taşlaý şoňa diýsem, diýýämişiňem diýmän çykdy ötägitdi. Men özümi tanyşdyrdym. Adymy eşidenden, Sülgün eje elindäki oragyny ýere taşlady-da, gujak gerip maňa bakan ýöredi. Ylgap baryp mähriban gujaga dolanymdan, Şäherli gyzym, bu Asal senmidiň diýip, Aglap goýberdi. Soňky durmuşyny gürrüň beren wagty men ene bilen deň aglaşdym. Ogullaryny öýerip, körpe gyzyny durmuşa çykarmazynyň öň ýanynda adamsy süýji keseline ýolugyp, ýogalypdyr. Şondan soň ene üçin-de güzaply günler başlanypdyr. Uly ogullary mellek ýer alyp, Öz başyna jaý edinensoň, goşlaryna aýrypdyrlar. Öýe eýe bolmaly kiçi ogly-da şäherli gyza öýlenip, obada ýaşasy gelmeýän gelniň yzyna düşüp gidiberipdir. Bir obada ýaşasak-da, oguldan, gyzdan, eje, sag-aman oturanmysyň diýip, habar alýany ýokdur, balam. Gaýtam, bişiren naharym ýaňy öňüme alanymdan, Mama, ýer ýaly nämäň bar diýşip, agtyklarym daşyma üýşerler. Mal-gara seretmeli, süýr-süpür etmeli bolanda gara berýän däldirler. Hudaýa şükür, şu wagta otur-tura gurbatym çatýar. Ertirki gün güýç-kuwwatdan galsam, günümiň neneňsi boljakdygyny bir Allanyň özi bilýändir, guzym. Şonuň üçin günümi hiç kime goýmazdan amanadyn almagyny Allajandan dileg edip oturandyryn. Men öý-içerini arassalap, syr-süpür edýänçäm, Sülgün eje işlekli bişiripdir. Bu mähriban enäniň elinden iň soňky gezek işlekli iýşim boldy. Şondan birki aý geçensoň Sülgün eje ýykylyp, aýagyny döwdüripdir. Ýerinden galyp bilmän ep-esli wagtlap düşekde ýatypdyr. Şol günlerde-de çagalaryndan garaşyk bolmandygyny oba adamlary gynanç bilen ýatlaýarlar. Wagtynda nahar-şor iýmedik, Çagalaryndan mähir, yza-subat görmedik ene ysgyndan gaçyp, gün-günden horlanypdyr. Bäş çaga däl-de, gara daş dogrupdyryn. Köçeden geçip barýan sowlup ene, Halyň niçik, otyr-myň diýip geçýär. Ilim günüm sag bolsun. Hersi bir zat bişirip gelýär diýerdi diýip, enäniň gürrüňlerini ýatlaýan goňşulary gözýaşlaryny saklap bilmeýärdiler. Hanha agaç ata mündürilen enäni oba adamlary gezekli-gezegini göterip, iň soňky ýoluna alyp barýarlar. Sozanguýruk bolup barýan mähelläniň iň soňundakylaram nobat ýetmez öýdüp, öňe, öňe omzaýarlar. Enäniň bu adamlar tarapyndan arzylanyşyny synlap durşuma, ýaňagymdan syrygýan gözýaşlary sylaýaryn. Dirilikde bagryňdan önen perzentleriňden görmedik hezzet-hormatyňy, agaç ata müneniňde il-günüňden gördüň ene diýip, pyşyrdanymy duýman galýan. Söýgüli şahyrymyz Kerim Gurbannepiýesowyň Ýadyma sagyr düşen goşgusy ýaly, bu ýatlamany ýazmak maňa-da ýeňil düşmedi. Ýöne men Sülgün ejäniň durmuşy bilen bagly bu ajy hakykaty ýatlap, köňül käbelerimiziň hiç haçan ynjamazlygyny islemedim. Taňyrdan soňky mukaddesligimiz bolan mährem enelerimiz diňe çuňňur söýgä, sylag-hormata mynasyp. Olary depämize täç edip gezmeli. Çünki seniň bu dünýädäki barlygyň eneň-ataň sebäplidir.